Croeso unwaith eto i Cledrau Coll, a'r wsos yma rhaglen ychydig yn wahanol. Da ni'n mynd i ganolbwyntio ar gledra'r glo. Rheilffyrdd annibynnol oedd ddim yn perthyn i'r GWR, yr LMS nag i unrhyw un o'r cwmnïau cenedlaethol. A deud y gwir, os nad oeddech chi'n goliar, prin iawn sa chi 'di teithio ar y cledra yma.
Yn gwmni i mi ar y daith fydd yr arbenigwr Gwyn Briwnant Jones.
Gwyn, cwestiwn cyntaf dwi eisiau ofyn i chi di, pam nad oedd cwmnïau fel y GWR yn fodlon dod i mewn i'r gweithfeydd glo ma yna? Digon o fusnes iddyn nhw'n doedd? Siŵr iawn, ond oedd i safonau nhw'n wahanol. Oedd uh, Great Western dipyn bach mwy pendant, mwy cadar na sut oedd nhw am drefnu pethau, ac oedd uh, y pyllau clo dipyn bach mwy tawel, mwy cyfforddus efo gadael pethau lithro chydig bach. A wedyn y, y drefniant oedd bod nhw'n mynd ar glo at y ffin i petai a'r Great Western yn pigo fo fyny o, o ddifan ni. Faint o reilffyrdd glo oedd na? Oedd gan bob pwll i leini hun? Oedd, bendant.
Rhain yn fyr, rhain hir, a rhain syml, rhain gymleth. Digon ohonyn nhw. Ac os na olion rhai o'r llinellau yma? Oes, oes, oes, mae yna rai clir iawn i gael.

Da ni prin ganllath o'r pwll glo yma ymlaen afon ac swn i'n deud bod 'na ddigonedd o olion yma, Gwyn. Deud y gwir, mae 'na ormod yn does, chwarae teg. Mae hen braidd yn annisgwyl cael cymaint yn yr unfan. Ond o'n blaen i fan hyn, be' sydd ar ôl o'r lein o'dd yn cysylltu y pwll rownd y trô 'na fan 'na a'r lein wreiddiol o Bryn Mawr. Mae yn y pant go- yn y toriad 'na fan 'na, mynd lawr o Waun Afon lawr i Abersychan a Tal y Waun.
Da ni'n cychwyn ein taith yn y cymoedd dwyreiniol, Tal y Waun a Blaenserchen. Heb fod ymhell o Bont y Pŵl.
Ar y lefel uwch 'ma, ma' 'na gornel fach go-rwdlyd fan hyn. A odd gen i pren ai dyna be' fydde wedi ca'l 'i ddefnyddio? Wel ma'r... Erbyn heddiw ma'r rhain yn angyffredin. Achos fi fod yn bren, mae hynny wedi pwdri. Oedd y Rheilffyrdd Brydeinig wedi cael gwared arnyn nhw ers dros chwarter canrif neu mwy yn ôl. A mae gen i haearn, a mae gen i llawer mwy sydd yn bodoli ar y Lain Fawr heddiw. A wedyn, mae'n rhyfedd bod rhain wedi goroesi. Swn i'n tybio mai fy geni oedd yn gweithio ar y llinellau mewnol pyllau glo oedd rhain. Awn ni gael golwg agosach, dwi'n meddwl.

Er mae ceir sy'n teithio fan hyn heddiw, ar un adeg, trenau glo yn tynnu'n galed fyddai i'w gweld yn yr union fan yma, o dan y bont fawr ger Aberserchan a Thal y Waun. Mae'r newidiadau yn y Cymoedd yn ystod y chwarter canrif ddwytha wedi bod yn chwyldroadol. Y pyllau bron wedi llwyr ddiflannu, gwyrddni ar bob llaw, a'r tipiau glo, unai wedi eu chwalu neu eu trawsnewid.
Gwyn, da ni fo'n cerdded ar hyd rheilffordd Pwll Glo Blaen Sychan, sy'n un debyg iawn i nifer o uh, reilffyrdd y Pyllau Glo. O na rhywbeth arbennig ynglyn â hon? Oedd na un peth arbennig iawn, swn i'n dweud. Um, go bryn oedd y llinellau glo oedd yn cael cario glowyr. Mi roedden nhw i gael, ond oedd rhan fwya'r glowyr yn cyrraedd y pwll cynta wrth gerdded neu falle yn ddiwer diweddarach mewn bysus. Ond yma yn Blaen Sychan mae'n le mor anghysbell a oedd yn cael dod ar drên arbennig. Nid mewn rhyw garages moethus, na hyd yn oed cyffredin, nid hyd yn oed mewn carriage â seti pren, ond mewn wagenni. Yy wagenni cyffredin, rhai o'r rheini yn eu dyddiau cynnar wedi bod yn cario nwyddau fel bananas ag yy fel trên bananas Blaen Llachlan gath o ei enwi yn y diwedd ei nabod a hefyd yy o' 'na enw arall arno fo The Blaen Llachlan Donkey. Wel 'dan ni 'di bod yn cerddad am ryw filltir ag yy ymhellach yn ôl A rhaid mi gyfadda, oedd hi'n anodd iawn credu ac dychmygu fod na unrhyw lein heb sôn am unrhyw bwll glo 'di bod ar gyfyl y lle, oedd na gymaint o wyrni. I'r ochr, mae na ddarne o'r olygfa debyg iawn i Sir Feirionydd na Sir Drefaldwyn, ond dim ond hanner tro a ma dyn yn gwbod ar unwaith mai lawr yn y de mae o. Ar y sefyll ar adfeilion hen bwll glo, mae'r ma gwaith yma, mae'r adfeilion yn dal i weld yma. A mae mor agored yma. A mae wyntog.
Da ni yma ddwrnod o hact. a da ni'n dal yn hoel. Ydan, ydan.
Da ni'n ddwrnod oer fel. Nawn ni gerdded dipyn i gnesu dwi'n meddwl. Ie. Yeah.
Oherwydd natur wahanol y rhaglen hon, mi fyddan ni'n llamu o un safle i'r nesa yn weddol sydyn. A dros y mynydd o Bwll Blaen Serchan mae safle Pwll Hafod yr Ynys. Does dim ar ôl heddiw ond y tŵr golchi o'n blaenau. Ac mae'r ceunant mor gul, mae'n anodd credu fod y brif reilffordd i Gastell-nedd, a redai ble mae'r ceir yn gwibio heibio heddiw, a'r hen ffordd, yn cyd-fyw â'r pwll glo, mewn dyffryn mor gyfyng.

Wel Gwyn, Aberpennar yn y glaw, 'di hynny 'm yn gneud y dre yn unigryw o bell ffordd yr ha' 'ma. Dim o gwbwl. Ond ma'r safle yma yndydi? Tair rheilffordd a'r tair yn perthyn i gwmnïe gwahanol. Hollol.
Ar y dde i ni fan hyn, ochor draw i'r afon, o'dd hen gwmni y Taff Vale, ag ar y chwith fan yma, chwith yr Wawr 'cw, o'dd y Great Western, A 'dan ni'n cerdded mwy na lai ar lwybr cledra y glo, y pyllau glo, lawr fan hyn y dyffryn, Penrhiw Caeber, Penpylla, a tu cefn i ni, Middle Dyffryn, ac o' 'na lein brysur, 'dan ni wedi sôn am ddigon o brysurdeb ar wahanol safleodd, ond mi roedd 'na brysurdeb aruthrol ar y cledra glo fan hyn, heblaw am y ddwy linell arall ochor yn ochor. O' 'na ddwy bont dros yr afon 'ma i gysylltu'r cyfan ar wahanol adege, Ac oedd 'na ryw shuntio, ryw sŵn a ryw chwislo mawr fan hyn, oedd 'na shed injans, oedd 'na oedd 'na oedd 'na prysurdeb ydi'r yeah. gair. A rwy'n yn dychmygu ar tair rheilffordd. Fa faint o'r safoedd oedd felly? Dwy? Dwy o'r saf, ie, yeah, ie.
Yeah. Ochr yma ar taffel Cardiff Road. Cardiff Road. Uh, fan hyn y Gris Western, gorsaf Oxford Road,
GWR, chydig bach mwy posh falle o'r Oxford Road. Mwy mawr eddog o'r hanner.

A mae dy, ia, Little Moscow fel o- o'n cael yr enw yn yr hen ddyddiau. Mae olion y pwll glo i'w gweld yn glir.
Ydyn, maen nhw. Oedd, oedd y lein wreiddiol y taffél yn dod fyny fan hyn at y coed acw, a wedyn oedd cledre'r glo yn dod draw ar hyd waelod y dyffryn, ag yr gwaelod fan hyn, ac wedyn i'r pwll ar flaenau'r. cwm fan hyn. Oedd 'na linell arall yn mynd ôl ar y ffordd ucha cyw, ac oedd honna wedyn yn gwasgaru'r sbwriel fyny ochr y mynydd hyn allan.
Ac mi fydda trycia wedi llenwi'r ddwy lein, swn i'n meddwl, rhan fwya'r amser. Oedd, oedd 'na, oedd 'na lot o drafnidiaeth yma, oedd. Ma' natur yn ennill tir, t'o' yndydi? Mae'n yn ennill y tir yn ôl. Ond o dan y wyneb, dwi gallu gweld ma' ma' ryw yy Lo sydd dal.
Da ni'n parhau ein golwg ar gledra'r glo drwy fwrw golwg ar rai o linellau y gorllewin. Gan ddechrau ger Horeb, ar hen linell Llanelli a Mynydd Mawr, sy'n bellach yn lwybr beicio Sustrans. Ac yma nes i gyfarfod â chyn-weithiwr ar y lein, John Edmunds.
Oedd y nad yn gyngerchol, a oedd ei dad i yn gynger o'i flan e. Ac wrs oedd yn frawd yn tano, tano rili, a fi sy'n tano rili. A dy frawd arall wedi mae yn Nottingham nawr fi oedd e yn fi oedd e'n sianter yn Llanelli. Be oedd gwaith Ganger? O Ganger oedd yn gyfrifol o o'r o'r o'r trac a'r dynon. Yy oedd y g- fe oedd a'r gyfrifoldeb i gyd i i i at y ch'mod i'r i'r i'r railway. Fe oedd yn goffa'r ateb drws, drws y cwbl te. Yn ystod y, y pan oedd, oedd, oedd, oedd yr aelwy yn o, o dan y mynydd mawr, o dan y DWR os ydyn nhw, wel, y cwrs llidi oedd, chymod, o dan y slippers a pethau. Ond pan goron nhw cyneidre, Cneidre, gwaith clo cneidre. Gall yr elfenni wneud yn newydd i gyd, chymod, roi cerrig balast a newid y cwbl i gyd, a newid rai y, y ffordd yr elw hefyd, chymod, chymoni lan a streitno i lan os ydyn nhw.
Beth felly oedd diwrnod gwaith y taniwr?
Wel, os yy chi'n mynd i'r ffrynt wedyn ni a brwsio'r llidi, ch'mod, o'n nhw'n ôl, llidi, llidi ash os wedyn nhw mas o'r smoke bo- smoke box door, ch'mod, yn y front end. Wel, pan oedd y bois hyn yn twli'r llidi hyn mas, wel, oedd y llidi 'da nhw ar eu lle i gyd. Wel, o'ch chi'n ffo brwsio hwnna lan a frwsio fe off, off o'r footplate, a wedyn ni o'ch chi'n ffo mynd rownd wedyn ni. Wel, os taw engine fach oedd 'da chi, O'ch chi'n gwybod mynd i wneud y tân lan y cymoni a wneud siŵr bod dim crepau mawr o lo mynd mewn i'r twll lle o'ch chi'n rhofio'r glo mas, reit, a wneud yn siŵr. Ac wrth wedyn o'ch chi'n mynd i llanwy o ddŵr, tanc o ddŵr a phopeth ni, a wedyn o'ch chi'n mynd yn bit i'ch gwaith uh, mas ar, ar yr ewl pyn o'ch chi'n mynd i weithio yn y siantars neu pyn o'ch chi'n mynd ar y main line neu passenger dy beth o'ch chi.

Yma yn Cynheidref agorwyd y pwll mwyaf diweddar ar linell Llanelli Mynydd Mawr. Caewyd sawl pwll lleol a fuddsoddwyd swm helaeth yn y fenter newydd yma. Er bu cryn lwyddiant i'r pwll dros gyfnod, does dim ar ôl erbyn hyn. Y cof cyntaf sydd gyda fi oedd yn hwyr yn y 20au a'n gynnar yn y 30au. Oedd nhad O'n ni'n byw yn y bryn ger Llangennech yr adeg 'ny, a o'dd nhad yn cerdded o'r bryn i Felinfôl, o'dd e'n dala loco y bwys, gwaith a diwlem, a gwitho yn gwaith a silen. Ambell waith o'dd e'n gweud o'dd y o'dd y loco, enwedig os bydde'r cledre'n wlyb, methu gorffod cadw fyn, o'dd e 'fo cerdded bob cam, a falle cerdded gytre efyd cofiwch, pob tywydd. Na, pwy mor galed oedd hi ar y glowyr yr adeg 'ny. Faint oedd yn gweithio yn Cynheidre? Fe cwmint â phymtheg cant gyda ni un amser 'na. I Guiodd cas Blaenyrwen, gwaith Blaenyrwen i gau, Carwe i gau, cas gwaith uh, Mynydd uh, Mawr i gau, Tumbleton, a Pentra Mawr i gau i gael y dyno mewn 'ma. Ond yn y farn i, gofalwch, byddai well bod nhw wedi cadw'r gweithio bach yna i fynd na dod i'r holl arian, yr holl gyfalaf at miwn fan hyn, a beth sydd gyda ni yna heddi. Da yn pori yw e.
O Tumbl oedd y wagons yn dod lawr yn llawn a oedd hi'n bleser eu gweld nhw. Y quality 'na, y quality 'na. A nhw'n dod lawr yn unigol, deg ar hugain man llia o wagons a cha i gyda un engine a oedd hwnna, oedd tair engine 'da chi yn yn part o'r bore cyn cino de, gyda chi dair engine i dod lawr, i dod lawr fanna a deg ar hugain man llia. a yn dyn nhw gyd.
Roedd na ambell i le ger y tymbl lle roedd hi'n bosib cael glo rhad. O'n nhw'n mynd draw dros ochr y lein, fel mae'r hewl fach yn mynd draw co, bod ti isio, draw i fam ti isio. Oedd y menywod ar dyn nhw'n, ond oedd y menywod, pan oedd y train, yn gwybod bod train yn dod at y A un bach o'n side story fach, oedd sarjan na barni, O reit. Sefydliad y bws m- a fe. O'dd Dinon yn nabod e a fe yn nabod y Dinon. O'n nw'n a menywod i gyd a'i basgedi neu fwcedi. Wel bu trên yn lando rhe- 'lly. Tre- trên gwag o. O'dd y bois o'dd ddim yn gwitho petha fel 'na. O'n nw'n myn' o fyn 'yn draw i'r cwm. Iste cwm draw mewn cwm le ma' gwaith y cwm wedi bod nawr. O'n nhw godo. Gollodd un boi i glos gwmpodd off y truck. Oedd boi sy'n cael droster yn gwybod bod nhw arno fe, popeth i gyd. O'n nhw'n cleiman mewn y truck sgol. A fel o'n nhw'n dod draw ma wedyn ni, trucks ddim wedi cael ei clai'n lan i fe. Oes yn siwgwm iw ddyn nhw. Tapyn bach o lô Oedd maen nhw yn y bigon o lan.
Roedd y tywydd yr ochr arall i'r byd weithiau yn effeithio ar y cledra yng Nghymru.
Ond nhw mas yn y tywydd, oedd hi'n gia, gia galed. Y tywydd. A

Caer Bryn a'r Emlyn, er enghraifft, yn cynhyrchu glo anthrasait o safon uchel. Ond nid atgofion am y glo yn benodol sydd gan Annie Owen.
Os dyn ni cael yn gorfod reido ar yr step y guards fan, o'n i'm i fod yn neud e, ond pan oedd e'n dechrau off yn araf, O'n i'n neud o lawr y step yn eitha hwymws yr adeg ynny chi'n gweld fel plant ag yy pan o'dd e'n do' miwn i i orsaf i'r stesion tua'r dair o'dd e'n dechre arafu a wedyn rhoi cyfle i ni blant wedyn 'ny i neud o bant ag yy i gerdded yn edrych yn ddiniwed iawn hibo gorsaf tua'r ail ag wi'n cofio un tro o- o'dd y cynta nawr wedi neud o Wel, oedd a mi syrthiodd. Oedd y lleill wedyn i'n meddwl, wel, yn, oedd yr un peth yn digwydd i un ar ben y llall, swn i'n un ar ben y llall oedd hi. Ac, um, uh, ond codi yn eitha da iach de, ac ei, a, bant yn i'r ysgol. Ac o'n i'n meddwl, wel, ni wedi bod yn ffodus iawn, sdim neb yn ein gweld ni nawr, di syrthio. Ond wir, dwrnod ar ôl ni, dyma'r um, yr ysgol feistr, yn y plywodd yr ysgol feistr oedd George Owen Williams, mab Botgyn Wyn. Oedd yn ddyn caredig dros ben. Ac oedd e'n gweud, um, I want to see you pen y gros children, plant pen y gros yn cael galw i gyd. A mae fe'n uh, galw ni mewn a wedodd e fel hyn, Bod station master yym tua dair wedi bod i weld e a bod e'n yn dweud bod e'n peryglun yn bywyd wrth ddod lawr ar y guards fan 'ma a bod e wedi clywed amdano ni wedi syrthio un ar ben y llall a bod o ddeud wi mo'ch chi'ch dechdeilo lan nawr faint ohonoch chi oedd wedi syrthio a oedd ddim neb yn deu law 'na.
Y pwll ola' 'da ni am ganolbwyntio arno ydi'r enwog Graig Merthyr. Roedd y llinell hon yn agos i dair milltir o hyd ac yn ymdroelli a dringo drwy Bontarddulais i ben Cwm Dulais. Yn y cyfnod pan oedd y llinell ar agor roedd 'na dros gant o byllau glo yng Nghymru. Roedd 30,000 o ddynion yn gweithio tan ddaear i godi bron i ugian miliwn tunnell o lo i'r wyneb bob blwyddyn.
Ogwen, da ni 'ma yng Nghwm Graig, Merthyr. Rhyw ddeg munud o Bontarddulais, da ni yng nghanol y wlad ac mae'n anodd, anodd iawn i mi yy gredu fod 'na bwll glo llewyrchus 'di bod yma. Ugian mlynedd yn ôl? Ti ar adeg neu? Ia, dwi'n cytuno. Mae'n anodd dychmygu yr holl fwrlwm a ymdrech sydd wedi bod yn y dyffryn ma i ennill y glo yn y gorffennol. Mae yna olion hefyd, yn does? Oes, mae ma ôl yr hen drac i weld acw ag yr ochr draw i'r dyffryn, mae yna olion lle mae'r tirwedd wedi cael ei lanhau, Mae'r tipiau wedi cael eu symud, a mae'r lle wedi dechrau gwyrnu'n barnod. A mae Rhododendron pontica yma'n edrach yn...
Da ni yma ar y ddata gorau i gael rhain yn ei gogoniant, dwi'n credu dan ni. Siwr. Reit, awn ni gael golwg agosach ar yr uh, cledra.

Erbyn heddiw, fel mae'r gwyrddni yn ennill tir ac yn gorchuddio pob arwydd o ddiwydiant, mae'n hawdd anghofio y gorffennol. Ond mae 'di bod yn hyfryd cael y cyfle i gerdded rhai o'r hen lwybrau go anghyffredin yma. Da ni 'di cael ein hatgoffa o'r ymdrech a'r llafur a fu i ryddhau y cyfoeth dan ddaear. Heb y glo, ni fydda'r llinellau bach yma wedi bodoli. Ac yn sicr, hebddyn nhw, ni fydda'r un llewyrch a llwyddiant i'r prif reilffyrdd chwaith.